Вӗсем каярахпа пӑлхарсем тавра чӑмӑртанаҫҫӗ те Аслӑ Пӑлхар патшалӑх йӗркелеҫҫӗ Купрат хан вӑхӑтӗнче. Унсӑр пуҫне тата Европӑра аварсем пулнӑ. Аварсем те вӗсем, тӗрӗссипе каласан, ҫак огурсемех пулнӑ. Аварсен этнонимӗ вӑл огур этнонимӗн варианчӗ кӑна. Пирӗн историпе ҫырнӑ хӑш-пӗр тӗпчевҫӗсенче огурсене угр халӑхӗсемпе, финно-угр халӑхӗсемпе пӑтраштарса яраҫҫӗ. Ну, калӑпӑр, ҫакӑн пек пысӑк тӗпчевҫӗсем те, калӑпӑр, унта Гумилев пирӗн, калӑпӑр, унта Артамонов хазарсен историне ҫырнӑ чухне Византий докуменчӗсенче тӗл пулакан угр ятлӑ халӑха Синугор халӑхӗсемпеле е, урӑхла каласан, авалхи венгрсемпе, вӗсен мӑнаҫлашшӗсемпе ҫыхӑнтараҫҫӗ. Ку тӗрӗс мар, мӗншӗн тесессӗн угр этноним вӑл вунтӑххӑрмӗш ӗмӗрте кӑна наукӑна кӗрет. Вӑл ӑна Бернард Мункачи ятарласа тунӑ термин вӑл. Унччен угр термин пулман. Угр тесе Огур йӑхӗсене каланӑ пулнӑ. Ну, каярахпа унта ҫак термин угор йӑхӗсем хушшинче сарӑлнӑ пирки мункаччена угорсене пӗлтерме суйласа илет. Мӗнле пулса тухнӑ вӑл? Кунта чӑвашсемпе венгрсем хушшинче ҫыхӑнусем пирки калаҫмалла тата. Венгрсене авалхи вырӑс летопиҫӗсенче угрсем тенӗ. Унсӑр пуҫне тата вырӑс чӗлхинче, авалхи вырӑс чӗлхинче тепӗр этноним пур, югра текенни. Югра тесе хансемпе мансене каланӑ вырӑссем. Ҫак икӗ этнониме те югра тени те, угр тени те вырӑс чӗлхине, огур чӗлхисенчен кӗнӗ. Тӗрӗссипе каласан, оногурсен ячӗ пулнӑ вӑл. Оногурсем кӑнтӑрти вырӑс чӗлхинче, оногур сӑмах кӑнтӑрти вырӑс чӗлхинче онгр пулнӑ маларахпа, кайран вара унта шӑмсапа калакан сасӑсем ҫухалнӑ хыҫҫӑн угр пулса тӑнӑ. Ҫурҫӗре ку этноним хансем-мансемпе мансем урлӑ, каярахпа кӑштах ҫитнӗ пулма кирлӗ. Вӑл тӳртен мар комисем урлӑ ҫитнӗ. Хансемпе мансен чӗлхинче е коми чӗлхинче оногур этнонимран кӗскелсе йонгра пулса юлнӑ. Ҫак йонгра тенине Новгород вырӑсӗсем, ушкуйниксем унта Ҫӗпӗре мамӑк тиллӗ тискеркайӑксем пухма ҫӳренӗ чухне комисенчен илтсе пӗлнӗ. Ҫавӑпла вара ҫурҫӗр вырӑс диалектсенче югра текен форма пулса кайнӑ. Хальте Хӗвеланӑҫ Ҫӗпӗрӗн ҫурҫӗр пайне Югория тетпӗр эпир. Унта югра тетпӗр хансемпе мансем пурӑнакан территорине. Укҫа-тенкӗ этнонимӗ те вӑл тӗрӗссипе каласассӑн оногорсен ятӗнчен юлнӑскерсем. Унпа уборсем хушшинче авалхи Византий тата ытти ҫырулӑх палӑкӗсенчи уборсем хушшинче пирӗн финнугор халӑхӗсене мар Угурсене, тӗрӗк чӗлхипе калаҫакан угурсене курма хӑнӑхмалла. Ну, Ҫӗпӗрех ӑҫтан пырса тухнӑ угур йӑхӗсем? Каларӑм ӗнтӗ паҫӑрах, виҫҫӗмӗш ӗмӗрти типӗ ҫанталӑк хыҫҫӑн хунсем империйӗ саланса кайнӑ та вӗсем ҫичӗ-шыв тӑрӑхне пырса тухнӑ. Ҫичӗ-шыв тӑрӑхӗнче пурӑннӑ чухне куҫса ҫӳрекен выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетсе ҫӳрекен юр халӑхсен вӗсен ирӗксӗрех Ҫукаҫма ҫурҫӗрелле куҫса кайма тивнӗ. Вӗсем вара иртыш шывӗ тӑрӑх Хӗвеланӑҫ Ҫӗпӗре об шывӗпеле иртыш шывӗсем пӗрлешнӗ ҫӗре ҫитиех ҫукаҫма кайнӑ пулнӑ. Хӗл каҫма каялла ҫичӗ шыв тӑрӑхне Алатоу тӑвӗсем патне таврӑннӑ пулнӑ. Вот ҫак вӑхӑтра Хӗвелан Ҫӗпӗре кайса ҫӳренӗ чухне вӗсем финнугор халӑхӗсен, пулас венгрсен ушкӑнне хӑйсемпе пӗрле ӗҫчен хирелесе тухнӑ, выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетме вӗрентнӗ. Вӗсенчен вара пурӑна-киле венгрсем пулса кайнӑ. Венгр чӗлхинче паян кунччен унта пӗр пилӗкҫӗре яхӑн тӗрӗк сӑмахӗ упранса юлнӑ авалхи тӗрӗк сӑмахӗ. Вӗсенни пысӑк пайӗ Венгр ученӑйӗсем каланӑ тӑрӑх, огурсен е авалхи пӑлхарсен чӗлхинчен кӗрсе юлнӑ сӑмахсем пулнӑ. Вӑл шутра выльӑх-чӗрлӗх терминологи те пысӑк вырӑн йышӑнать. Вот ҫакӑн пек кӑсӑк истори пур пирӗн. Унсӑр пуҫне пӑлхар йӑхӗсем ҫинчен калаҫӑпӑр малашне Ҫурҫӗр Кавказа ҫитнӗ хыҫҫӑн кӑнтӑр Европа ҫӗҫен хирӗсене пырса тухсассӑн Оногур тата Огур ятсем иккӗмӗш вырӑна куҫса пыраҫҫӗ те тӗп вырӑна пулхар этноним тухать. Ну, ку чи малтанах Кубрат хан ҫиччӗмӗш ӗмӗрте Аслӑ Пӑлхар патшалӑхӗ йӗркеленипе ҫыхӑннӑ. Ку Пӑлхар патшалӑхӗ нумай вӑхӑт тытӑнса тӑмасть вӑл, вӑл саланса каять. Унтан Аслӑ Пулхар патшалӑхӗ вырӑнӗнче Хазар патшалӑхӗ, Хазар каганачӗ вӑйланса каять. Пулхарсем вара тӗрлӗ ҫӗре саланса пӗтеҫҫӗ. Ну, унта византий историкӗсем Феофан Никифор ҫырса хӑварнӑ тӑрӑх Аслӑ Пулхар патшалӑхӗ саланса кайнӑ хыҫҫӑн купратӑн пилӗк ывӑлӗ хӑйсен йӑхӗсене пилӗкҫӗрелле илсе каяҫҫӗ. Пӗрисем вӗсем хальхи Паннонине, Венгри территорине пырса тухнӑ, теприсем ҫурҫӗр Италине ҫитиех Европӑна куҫса кайнӑ, Пентаполис текен тӑрӑха ҫитнӗ. Веҫҫӗмӗш ушкӑнӗ Вӑл Аспарух хан ертсе кайнӑ ушкӑн хальхи Дунай шывӗ ҫине пырса тухнӑ та вӗсенчен хальхи болгар халӑхӗ пулса кайнӑ. Ну тата тепӗр икӗ ывӑлӗ пулнӑ та вӗсенчен пӗри Ҫак Азов тинӗсӗнчен ҫурҫӗререх вырнаҫнӑ тӑрӑхрах тӗпленсе юлнӑ тата тепӗр ывӑлӗ ҫурҫӗрелле вӑтам Атӑл тӑрӑхне Атӑлпала Шуратӑл, Кама шывӗсем пӗрлешнӗ ҫӗре ҫитсе вырнаҫнӑ. Ну, хальхи вӑхӑтра историксем каланӑ тӑрӑх, пирвайхи пӑлхарсем кам апала Атӑл пӗрлешнӗ тӑрӑха вӗсем ҫиччӗмӗш, саккӑрмӗш ӗмӗрсенче килсе тухнӑ, каярахпа вара тапхӑрӑн-тапхӑрӑн, тӑххӑрмӗш, вуннӑмӗш ӗмӗрсем таранчченех куҫа-куҫа килнӗ. Хусан тӗпчевҫисем, тутар тӗпчевҫисем, тутар археологӗсем, историкӗсем унта тӑватӑ тапхӑр таранах уйӑраҫҫӗ. Ну, кунтан малаллахи истори вӑл паллӑ, ӑна нумай тӗпчесе, ун пирки нумай кӗнеке кӑларнӑ. Уйрӑмах ку тӗлӗшӗнчен пире Хусан ученӑйӗсем нумай пулӑшса пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та вӗсем ҫинчен калаҫсах тӑмӑп. Пирӗншӗн чи кирлӗ тапхӑр, чи интереслӗ тапхӑр вӑл, кӑҫак малашнехи тапхӑрсем. Вӑл ытти тӗрӗксемшӗн те питӗ пӗлтерӗшлӗ япала. Кунта ҫакна астӑвас пулать тата. Ну, хальхи вӑхӑтра тӗрӗк халӑхӗсен историне эпир ну, чӑннипе каласассӑн пӗрремӗш тӗрӗк каканасӗсенчен тытӑнса кӑна тӗпчеме тытӑнатпӑр. Ну, таҫта пиллӗкмӗш, улттӑмӗш ӗмӗрсенче унта ашшина текен тӳрккют е Китайла пулас пулсассӑн ту цуе ехесем ехесенчен тытӑнса тӗпчеме пуҫлаҫҫӗ. Пиллӗкмӗшӗмӗрте жуан-жуансем хальхи Турфан тӑрӑхӗнче Китай территорийӗнче унта шина ятлӑ йӑхран пилӗкшер ҫемье Алтая тимӗр кӑларма куҫарса каяҫҫӗ. Вӗсене тӗрӗксем тесе шутлаҫҫӗ тӗпчевҫӗсем. Кайран вара Алтайра вӗсем вӑйланса каяҫҫӗ. Унта теле ушкӑнне кӗрекен ытти тӗрӗк йӑхӗсемпе пӗрлешсе каяҫҫӗ. Аллӑ пин телейӗхӗпе пӗрлештернӗ хыҫҫӑн вара вӗсем вӑй илеҫҫӗ те шуан-шуансен ҫӗнтерсе пӑрахаҫҫӗ. Ҫавӑнтан вара пӗрремӗш тӗрӗк каганачӗ йӗркеленсе каять. Кунта ҫакӑ интереслӗ. Пӗрремӗш тӗрӗк каганатӗнче каганатӗнчен юлнӑ ҫырулӑх палӑкӗсене сок чӗлхипе тата сокда алфавичӗпе ҫырнӑ. Ман шутӑмпала ҫак Китай хроникисенче Ту кӳе е ту цӳе тесе ҫырса хӑварнӑ халӑх вӑл тӗрӗк халӑхӗ пулман, согд халӑхӗсем пулнӑ. Тӗрӗксене теле йӑхӗсем хушшинче шырас пулать. Согды чӗлхепе калаҫакан туцуесем вӗсем иккӗмӗш тӗрӗк каканатӗнче тӗрекленсе пӗтеҫҫӗ. Телей ушкӑнӗнче икӗ тӗрлӗ йӑх, икӗ тӗрлӗ пысӑк йӑхсен пӗрлешӗвӗ пулнӑ. Пӗрисем то кусокуссем, теприсем он уйгурсем. Он уйгурсен никӗсенче ӑр чӗлхепе калаҫакан тӗрӗк йӑхӗсем пулнӑ пулмалла. Анчах та вӗсем пӗрремӗш тӗрӗк, пӗрремӗшпе иккӗмӗш тӗрӗк каганачӗсем йӗркеленнӗ тӗле стандартлӑ тӗрӗк чӗлхисемпе калаҫма тытӑнса кайнӑ. Вӑл чӗлхене е карлук чӗлхи те пӗр, е авалхи тӗрӗк чӗлхи тетпӗр. Вот ҫавӑнтан тытӑнса эпир авалхи тӗрӗксен историне тӗпчеме тытӑнатпӑр. Кунта чи кирли ҫакӑ вӑл авалхи тӗрӗксен пиллӗкмӗшӗмӗртен маларахри историне тӗпчес пулсассӑн эпир тӗрӗк чӗлхисемпе чӑваш чӗлхине пӗр-пӗринпе танлаштарса тӗпчесе кӑна историне тарӑнран тарӑна кӗрсе пыма пултаратпӑр.

Ну, сире халӗ кӑштах мӗн чӑваш тумтирӗпе паллаштарасшӑн. Мӗншӗн тесессӗн малашнехи истори вӑл пирӗн этнографипе, этнографи урлӑ лайӑх курӑннӑ, этнографипе ҫыхӑннӑ пулӑ. Чӑваш тумӗсем пирки пирӗн чӑваш кӗписем, чӑваш тӗрли вӑл питӗ пуян. Этнографи урлӑ эпир хамӑр историне тӗпчеме пултаратпӑр. Вот так кунта пирӗн чӑваш халачӗ пур ҫакӑн пекки. Китая кайсассӑн Пекинра Китай халӑхӗсен этнографи музейне курма илсе карӗҫ те ҫавӑнта эп уйгурсен халатне куртӑм. Вӑл каснӑ-лартнӑ чӑваш халачӗ пекех. Унтан тӗлӗнмелле ҫуккӑ мӗншӗн тесен пирӗн халатсем вӗсем пӗтӗмпех Ылтӑн Орда вӑхӑтӗнче, вун виҫҫӗмӗш, вун тӑваттӑмӗш ӗмӗрсенче Хорезмран килнӗ. Паян эпир вилекен чӑваш костюмӗ, чӑваш тумӗ вӑл Хорезм тумӗ пулнӑскер. Тӗрӗссипе каласассӑн халь Вӑтам Азинче, Хорезмра хӑйӗнче те тумтирсем улшӑнса пӗтнӗ. Узбексен, туркменсен, каракалпаксен, казахсен тумтирӗне тӗпчес пулсассӑн чӑваш тумтирӗпе танлаштарса тӗпчени вӗсене ну, ҫак вун виҫҫӗмӗш, вун тӑваттӑмӗш ӗмӗрте е унтан маларах та мӗнлерех пулнине пӗлме пулӑшать.